अरे आम लेला आम लेला बा भेरायटी तमाम लेला नाही टाइम तू चेक कर टेस्ट निसा नि भेलाय रुक रुकू माय

रोल कैमरा एक्शन खाला दही पिया लगी सही पिया काहे करेलु तू नहीं नहीं पिया माये कैला अहाँ रुक गेलिए हे भगवान अभी अहाँ के कैमरा चलबे के टाइम है एक्टिंग करे के बाद में अहाँ के हम टिकटॉक बना देब लू ना माय जल्दी

माई गे तोरा नीक लागै छौ हैं ई तऽ बुझै छियै तऽ कपारी सब लाज शर्म के घुरि के तऽ पिए गेल है घर में जे करे से करबे करे हैं ई चौरी में जायब कर ई दुनू जना करै छी देखी तऽ चारू बड़ कते लोग सब भरल है देखी ने कनी तू ने कनियो सोचै छी हैं घर में जे करे से करबे करे ए चोरी में आबि कस कतो ने हमर इज्जत प्रतिशत तू अड़ा देबे की ए तू कता घरे जाइ छी घर जाइ छी अरे वाह आ नाच नहीं करबे आब हैं? नाच देखा ना

अब विजय की हाल चाल हो हम्म? की रहल जेना जेना तेना चलै छै अरे जेना तेना कहै छी काम धंधा नहि छै कथी करब काम कऽ कऽ के धनिक भेल घूम फिर के टाइम पास कर लेबह

फुर्सत में छा अरे हम तो हरदम फुर्सते में रहे छी हमरा काम धंधा देखे छी हरदम हीरो पनी चल काम करे ला घर में घर वाली रखना ही छी तते डरा धमका कर रखने रहले छुल छुल करत रहे छी काम अब बस अपना आयस के लिए हो गेले अरे सुनी छी थिएटर में कहा ने

हैं? चला चला टाइल चल चल चल चल तो कहू केना छी बहुते बढ़िया अपना कहू केना छी अहाँ आ हमहूँ बहुते बढ़िया छियै अहाँके शादी भऽ गेल हा नहीं खोजे रहल छियै नहीं भेल छै शादी झूठ बाजै छी अहाँ

सच में अहाँ के हमरा सन के लड़की मिल जाए तो शादी करबे हम कब तक खोजा जाओ अहे हमरा से प्यार कर लू ना सच्चे साचे आ, जे चीज हो ही वाला नहीं तो झूठे फूसे के केला हमरा सपना देखावे छी से कहू तो अहाँ चाह लेबे तो सब कुछ भऽ जेतै हम तऽ शादीशुदा छी अहाँके मालूम है ने तऽ की भऽ गेलै शादीशुदा है कि ओकरा लव करे के अधिकार छै कि नहि छै लव तऽ कोई कर सकैए लेकिन आब लड़का एक्सेप्ट करती तब ना हम तऽ हम तऽ अहाँके देखते मात्र अहाँ सब हमरा माया भऽ गेल ओ होती तऽ ठीके है बादमे बात करै छी लऽ अभी रखै छी हेतै जे अहाँके मर्जी ल बाई बाई भौजी है हमरा नहीं था रहे कि अहाँ एहन हेबै कहीं है छम चिकनी कथी भऽ गेलै हन गप से एना बजै छी अताउ ने हम कहै छी कहू ने अहाँ लाइफ मे केकरा जरे ओहि दिन एगो छोरा छल उजरे उजरे ज्वाइन भेल छै उ तऽ बड़का स्टार है टिकटॉक के से नहि अहाँके मालूम हवा उ तऽ बड़का स्टार है से हमरो मालूम है लेकिन अहाँ केना के ज्वाइन भेल छलियै ओकरा जरे oh, ये बुआ उ हमरा नहीं हम अपने लाइफ ने एलिए तऽ ओ हमरा रिक्वेस्ट पठेलकै तऽ हम एक्सेप्ट करलियै अहाँ सिखा देने रहियै तऽ ओहने के आब तऽ हम सीख लेने छियै अपने सभे कुछो तऽ एक्सेप्ट करलियै तऽ ओ हमरा जरे कथी कहे हमरा जरे गेम खेलब अहाँके हरा देब तऽ हमही ओकरा तीन बेर हरा देलियै ए, तऽ ओ हमरा नहि कथी कहे आब ओ ओ हमर फ्रेंड बनि गेलै तऽ हमरा जरे इंड बॉक्स में बात करऽ लगलै तऽ बात करते करते एनाहिते एनाहिते फेसबुक फ्रेंड बनि गेलै बुझलियै सुनू नहि ने चल भौजी एगो बात कहै छी हमरा ओ छोरा जे रहे हमरो लाइफ में ज्वाइन करा दू अहाँ तऽ अपने स्टार छी अहाँके कथी हम ज्वाइन करा दू भौजी हम नहि छियै स्टार आब अहीं स्टार भऽ गेलियै भौजी ओकरा जरा रहैत हेबै तऽ बहुते गिफ्ट सब मारैत हैत ने ये बुआ की कहू ओकरा जरे जे हम लाइव ने छलियै तऽ दस हजार भऽ गेलै दुइये दिना ने ओ तऽ बड़का फेमस आदमी है विदेश के छोड़ी और जरे बात करे बड़ी नीक से लाइव में रहे एगो बात कहै छी सुनू कहू ने से तऽ हमहूँ देखै छलियै विदेश के लड़की सब जे लाइफ मे रहै सुनू ने, हम छलै कथी कहै छी तऽ हम कहलियै आब हमरा जे रह- जे रहिते लेकिन सच्चे ने उहे बात भऽ गेलै सुनू ने हम कथी कहै छी हमरा कहू ने। फेसबुक में ऐड करा दू ने ओकरा फेसबुक मे तऽ नहि हम ऐड कराबि सकै छी लेकिन हम टिकटॉक मे अहाँके जरूरे ज्वाइन करा देब होते हमरा ज्वाइन करा देब की हाँ होते लेकिन कह दी छी ज्वाइन तऽ करा देब लेकिन अहाँ ओकरा दिसन लाइन ताइन नहि मारब तऽ कथी भेलै भौजी ओ काँच कुमार है हमहूँ काँच कुमार छियै तऽ दुनू जना मिल जेबै तऽ कथी भऽ जेतै तब हम नहि ज्वाइन करायब छोड़ि दियौ लाइन मारबै तऽ लू भौजी ठीक है नहि ज्वाइन मात्रे करा देब हम होते भौजी अहाँके कोनो चक्कर तक्कर तऽ नहि चले है ओकरा जोरे ने नहि नहि एहन कोनो गप नहि है लेकिन अहाँ समैर कऽ ओकरा जोरे चक्कर में पड़बै तऽ भैया बड़ बदमाश ह बहुते पीटत पेना लगत ताकत नहि ओहन कोनो बात नहि है बुझलिए नहि ठीक है हम अहाँके ज्वाइन करा देब बहुते ज्वाइन करा देब अहूँके लेकिन आब बियाह करैके बड़ मन करैए भौजी अहाँके तऽ भैया हेबे है बियाह करके केकर मन नहि रहै है अहूँ बियाह के लिए आ हमरो आब बियाह करऽ पड़तै ने ठीक है कहाँ देखू तऽ भौजी कते डॉलर भेल रुकू देखा दै छी होते मोबाइल रखे

ए छोरी तोरा बीस दिन हम चेता देने छियो कि तू एक ला आबि कऽ मोबाइल में नहीं तेरी मेरी कर तो तोरा समझ में नहीं आबे छौ तोर सबटा वीडियो हम टिकटॉक में देखते रहे छियो डांस ने तांस अबैया हैं बंदर जी का नाचत रहे छे डांड हिलबे छे ना ना काम धंधा जना कोनो भेटबे नहीं करे एकरा